तखने कोनो रोडक कोनो ब्रिजक काज किया शुरू होइ छै ई मंदिर जे छै एतऽ से मधुबनी जिला शुरू भऽ जाइ छै देख लियो पहुंच गेलहुँ हँ हम एहि होटल पर पान गुटका खा के बेसिंग में थूक देबे नहीं तऽ केस कऽ देता भैया पीस सबटा खा गेल कि ना जोर बचल छै और खेबे मालिक आब खा के बतबै छी कि की केना छै केहन छै टेस्टो बढ़िया छै देखियो आबि गेलै हँ गुलाब जामुन गुलाब जामुन नहीं छै काला जामुन छै कतऽ देखलियै हमरा अहाँ इंस्टाग्राम पर इंस्टाग्राम पर गाछी के बीच में छी हम फोकट के तो जहरो तोरा ठीक लगतो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब की हाल चाल आशा करै छी अहाँ सब स्वस्थ हैब मस्त हैब जबरदस्त हैब और अहाँ सबके स्वस्थ मस्त जबरदस्त पहनाइ जरूरियो छै तऽ आइ अछि चारि मई चारि मईके मोदीजी आबि रहल छथि दरभंगा देखेने रहौं पिछला ब्लॉग में की की तैयारी चलि रहल छै राज मैदान में बाकी आइ भरि दिन हम की केलिए कतौ गेलिए कतौ जेबै किया जेबै पूरा देखायब बनल रहौ आज का ब्लॉग में तऽ बाजि गेलै हँ लगभग दस और जा रहल छी आब कनी पाबै लए जलखै करै लए तऽ देखबै छी जलखै में की की छै आइ देख लियौ एज यूजुअल चूड़ा दही सब्जी हमर फेवरेट हम गाम आबै छी तऽ इएह नाश्ता करै छी बेसी टाइम दिनके बाजि गेलै हँ एक आओर हमरा मोन भऽ गेल खाइके मटन हांडी मटन नॉर्मल मटन नहि हांडी मटन तऽ केओ आदमी कहलथि कि पण्डौलमे एगो दोकान छै ओतऽ खुआबै छै हांडी मटन बढ़िआँ तऽ कहलियै कि चलू जाइ छी खाइ छी अहाँ सबके देखबै छी बताबै छी आओर अगर नीक हेतै तऽ लास्टमे रिव्यू देबे करब अहूँ सब जाकऽ खा कऽ देखबै एक दिन चलू चलै छी पण्डौल रौदा एते छै कि चश्मा तऽ लगाइए लेलहुँ ओना हम बाइकपर अमूमन जतऽ जाइ छी अगर लॉन्ग तऽ हेलमेट जरूर लऽ लै छी हेलमेट पहिर लेलहुँ हँ हम आओर अहूँ सब अगर कतहु ट्रैवल करै छी बाइकसँ तऽ हेलमेट जरूर पहिरू एकर बहुत फायदा छै धूपसँ बचायत धूल गर्दासँ बचायत आओर एट द लास्ट लाइफसँ बचायत कि कोनो एक्सीडेंट वगैरह होइ छै तऽ एहि एरियामे चोट नहि लागत देखियौ पूरा गर्दा गर्दा छै पहिले झाड़ल जाए गाड़ीके हमरा तऽ ई नहि समझमे आबि रहल यऽ कि जखन चुनाव शुरू होबऽ लागै छै मतलब पंचवर्षी खतम होबऽ लागै छै कोनो सरकारके तखने कोनो रोडक कोनो ब्रिजक काज किए शुरू होइ छै या शिलान्यास किए होइ छै अहाँ सबके पता यऽ तऽ कमेंटमे बतायब देखियौ एक लाइनसँ सबटा बस सब जा रहल छै मोदीजी वाला में सब मोदीजी वाला में जा रहा है एक दू तीन चार पाँच टा भैया देख लियो कहने रहो ना मोदीजी वाला के सबटा सब बस होते जा रहा है बीजेपी के झंडा देख लियो एखन हम सकरी क्रॉस कऽ कऽ पंडौल वाला रोड में घुसलो हाँ रोड सीधे जाए पंडौल और पंडौल से आगू मधुबनी इएह रोड में दू किलोमीटर आगू छै ओ होटल यौ एतऽ से ई मंदिर जे छै एतऽ से मधुबनी जिला शुरू भऽ जाइ छै तऽ जहन दरभंगा जिला में इंटरनेट बंद भेल छलै मुहर्रम के समय में तखन हम सब एतै मधुबनी जिला आबि कऽ इंटरनेट चलबै छलियै आओर एतऽ चलबो करै छलै मतलब ओहि मंदिर से उम्हर नहि चलै छलै मंदिर से इम्हर चलै छलै देख लियौ पहुँच गेलहुँ हम एहि होटल पर आओर इएह नाम छै एकर पूरा भेलै होटलके बाहरके नजारा आओर चलू चलै छी अन्दर आब पहुँच गेलहुँ हँ होटलपर आओर संजोगसँ एगो भैया छथिन सेहो भेट गेलै एतऽ ओहो एतऽ आयल रहथिन मटने खाइ लए तऽ देखबै छी आओर बाकी पूरा होटलके बारेमे बतबै छी कि केना छै इएह देख लियौ सन्नी भैयाके एतऽ आयल रहियै हँ हँ एमरे एलहुँ कैमरन बड इनकर फेमस दुकान छै हाँ एहि एरिया के पंडोल में हमहूँ सुनबे के लिए तैं एलियै हाँ और भैयो एलखिन हँ साथ में की नाम भेलै भैया प्रकाश कुमार प्रकाश भैया से एलखिन पूरा छै होटल के नज़ारा ये भेलै काउंटर और इम्हर अहाँ नाश्ता वगैरह सेहो कऽ सकै छी लिट्टी चोखा चाय स्पेशल छै एतुका चायो खा सकै छी बाकी गुलाब जामुन भेल इहो बढ़िआँ रहै छै पेड़ा वगैरह सेहो बनबै छियै ने सब बनाते हैं हाँ खेने छी देखियौ एतऽ चाइयो बनै छै माटिके बर्तनमे देख लियौ होइए आओर माटिके कूलरमे अहाँके पियैयो लए देता चाय एक नंबर आओर इम्हर लिट्टी सेका रहल यऽ आगि पर एकदम देसी स्टाइलमे तऽ लिट्टियो खाइ लए आबि सकै छियै लिट्टीके मसाला पूरा कते दिनसँ छै भैया ई दोकान आ मटन बनेने कत कहियासँ शुरू केलियै अपने उसका भी दो साल हो गया दू साल भऽ गेलै आओर अहाँके चाइयो बहुत फेमस अछि ने

और की स्वाद रहे छै मटन के देख लियो पान गुटका खा के बेसिंग में नहीं थूक देवे नहीं तो केस कर देता भैया और तोड़ियो रहल छथिन भैया बढ़िया से देख लियो ये कोनो कमी नहीं छै पीस सबटा खा गेल कि ना जोर बचल छै और खेबे मालिक भऽ गेलै केहन छै एतुका टेस्ट मटन के कते दिन से अपने आबै छियै एक साल एक सालसँ बढ़िआँ रहै छै टेस्ट नीक लागैए आब हमर सबके मटन आबै छै तहन देखै छियै कि की केना स्वाद छै केहन स्वाद छै अगर एतऽ अहाँ आबै छियै तऽ देख लियौ होइए सख्त निर्देश सिगरेट नहि पी सकै छियै अन्दरमे देख लियौ चारि पीस मटन छै चावल छै प्याज छै सनियो भाजीके आबि गेलनि हँ आओर हमसब तोड़ै छी तखन बतायब कि केहन छै केना की स्वाद छै देख लियौ भात से तऽ मौस के अलग कऽ देलियै हँ आब खा कऽ बतबै छी कि की केना छै केहन छै ठीक छै टेस्ट बढ़िया छै बाकी पूरा खायब तखन बतायब मुँह चलैत नहि बता सकै छी कि केहन छै पूरा जहन खा लेबै पेट भरि जेतै तखन बतायब एखन तऽ भुखायल छियै तऽ पहिल कॉल नीके लगतै ने मटन हिनकर सिझलो छै बहुत बढ़िआँसँ देख लियौ छूलापर भखरै छै मटन बहुत नीक हम बेसी तीखा नहि खाइ छी आओर बेसी तीखा छैहो नहि ठीक छै मसाला ठीक छै सिझलो बढ़िआँ छै देखेबे केलहुँ आओर टेस्टो बढ़िआँ छै मतलब ओवरऑल बढ़िआँ छै एतुका मटन की सनी भैया केहन लागल नहि बहुत अच्छा ठीक छै बहुत बढ़िया पीसो सब बढ़िया भेटल हँ हाँ पीसो सब अच्छा

सुनलियै अहाँके एतुका जे गुलाब जामुन छै सेहो बहुत फेमस छै तऽ मंगाबै छियै खा कऽ देखै छियै बतबै छी ओहो केहन छै ओकरो रिव्यू देब बनल रहू देखियौ आबि गेलै हँ गुलाब जामुन ई गुलाब जामुन नहि छै काला जामुन छै कारी खोरनाट छै नामे टा गुलाब जामुन नामे टा छै अरे नामे टा छै गुलाब जामुन की भैया

बाप रे बाप भोजन तऽ केहून तक भऽ गेलै आब हाथ ताथ धो कऽ गप करै छी देख लियौ थारीके हाल देख कऽ बुझा गेल हैत कि की टेस्ट रहै आओर केहन बनल रहै ई थारी देख कऽ बुझा गेल हैत अहाँ सबके एगो आओर भैया खा रहल छथिन हैया मटन तऽ हिनको से पूछै छियै केहन लागल भैया एतुका मटन बहुत स्वादिष्ट मटन बना हुआ है हाँ। और चावल भी काफी अच्छा है हाँ। खाने में

नहि रहल जाइ छै लेकिन मौस देख कऽ नहि आओर खेबै आओर मंगा देल जाय हमरा तरफसँ हँ कोनो दिक्कत नहि छै रस तऽ मंगा लिअ कमसँ कम दू पीस दियौ यौ हिनका दू पीस लऽ लिअ धो लिअ ने खा कऽ आघा गेलहुँ हँ आओर ई दोकान जे छै से सकरी आओर पंडौल दुनूके बीचमे एगो गाँव पड़ै छै सागरपुर ओएहमे रोड साइडमे दोकान छै लोकेशन हम देखा रहल छी और अहाँ सब आबि कऽ खा सकै छी केहन रहलै सनी भैया बढ़िया एक नंबर टेस्ट ठीक रहै टेस्ट बढ़िया आबि सकै छथिन लोक सब पहिल बार एलहुँ हम लेकिन लगल कि नहि वाकई में बहुत बढ़िया। लोकेशन के बात करी तऽ ई रोड सीधे जाइ छै पंडौल इम्हर सकरी से आबै छै और ई रोड सीधे जाइ छै पंडौल तऽ पंडौल से दू किलोमीटर पहिले एतऽ पेट्रोल पंप छै देख सके छे सामने और एक जस्ट बगल में छे ये दुकान जर नाम छे न्यू चंपारण मटका मीट हाउस तो अहाँ आबि सके मटन खाए के लिए चायो हिनकर बहुत बढ़िया रहे हम बार बार कह रहा छी चाय जरूर ट्राई करब हिनका ओतऽ जहिया अहाँ आयब तो कथी पर मटन बनवे छे भैया कोयला पे हांडी में हांडी में ओकर स्वादो आबितो रहे हम्म। निकल रहा छे एत से और ये रिक्वेस्ट करब ये सजेस्ट करब अहाँ सबके एक बेर जरूर से जरूर आबू जगह पर और इनकर मटन ट्राई जरूर करियो बहुत बढ़िया टेस्ट रहे आओर प्राइसो ठीक छै मतलब अढ़ाइ सए तीन सएके रेंजमे अगर एहन बढ़िआँ मटन खाइ लए भेट जाइए तऽ बहुत बढ़िआँ छै एक बेर जरूरसँ जरूर आउ देखियौ ई सुन्दर सन नजारा ई नजारा कतहु नहि भेटत गामेमे भेटत बीचसँ रोड आ दुनू कात गाछ आ हा हा हा देखियौ ई छै पण्डौलके इंडस्ट्रियल एरिया एतय अहाँके बड़ फैक्ट्री धर्मकाटा आओर कई अन्य प्रकारके फैक्ट्री भेट जायत जेनाकि बोतल फैक्ट्री पानिके कनकधारा पानिके फैक्ट्री छै इएहमे ई छै इंडस्ट्रियल एरिया पंडौलके ई देखियौ अपना सब बच्चामे जे फूफी खाइ छलियै मेलामे ई तकर फैक्ट्री छै देख लियौ गाँवमे जे मटकट्टीवला ट्रैक्टर सब भेटै तकरा सबसँ हटले रहऽ पता जकाँ ई सब चलबै छै गाड़ी कतऽ ठोकर मारि देत कोनो ठीक नहि है देखियौ देखियौ गाँवके कच्ची रास्ता एक नंबर रास्ता छै असली ऑफ रोडिंग करे के है एते आबि जाओ ओरिजिनल गांव के जे नजारा कहे छै गांव के व्यू से दिखा रहल छी देखियो देखियो ई पूरा गाछी के बीच में छी हम घर जाए के रास्ता में आवे छै ई गाछी देखियो और ई रास्ता एहि गाछीमे जे एगो मचान बना कऽ सुतल जाय तऽ एयर कंडीशन कूलर किछो कहि दियौ सभटा फेल छै की भेल चाची बकरी भागि रहल यऽ पकड़ि दिअ हैया हमरा बगलेमे यऽ पकड़ि दै छी चाचीके बकरिए भागि गेलनि देखियौ देखियौ वएह रास्ता दऽ कऽ गाँव जाइ छलहुँ तऽ ई बालक भेट गेलथि हँ ई हमरा नानी गाँवके बालक यऽ आओर बराबर हमरा मैसेज करत रहैए भाईजी कहिया आबि गाँव आबि गेलियै हँ खर्चा वर्चा करबिही आनन्द छै ने पानि पियैमे ओहो गामक कलके ठंडा ठंडा पानि मजा आबि गेल बालक कहलक भाजी ठंडो पिया दिअ तऽ एलहुँ हँ एगो दोकान पर ठण्डा पीबै लए लऽ लेलहुँ हँ कोका कोला देखियौ हम पी रहल छी कोका कोला ई की पी रहल यऽ स्टिंग एखन रेड बुल बाकी छै बज्र लेकिन छे तू ई सब नहि पियल कर खराबी करै छै

आओर अहाँ सब अगर कहबै तऽ हाट के प्रॉपर एगो वीडियो बना के सेहो इंस्टाग्राम पर आओर यूट्यूब पर दुनू पर अपलोड करब हम अगर अहाँ सब के डिमांड रहत तऽ देख लियो गामक हाट पहुंच गेलहुं एखन जस्ट घर और साँझो भइए गेले हैं और मौस वाला जे वीडियो देखलिए अहाँ सब वो कोनो पेड प्रमोशन नहीं रहे हमरा निक लागल तैं हम के लिए एहि चीज के क्लियर क दै छी किया तऽ बहुत आदमी कहथिन कि जखन हम कहलहुँ पेड प्रमोशन करे ले तखन नहीं केलहुँ ओकर क देलिए तऽ ई कोनो पेड प्रमोशन नहीं रहे ई जस्ट हमरा मोन भेल खाय ले गेलिए तऽ वीडियो बना के डाललहुँ आओर इएहके सङ्ग कऽ रहल छी अपन वीडियोके एतऽ खत्म अगर हमर वीडियो अहाँके नीक लागैए तऽ वीडियोके लाइक करू चैनलके सब्सक्राइब करू आओर फेसबुकपर फेसबुक पेजके फॉलो करू आओर जतेक तक भऽ सकए दोस्त यार बहिन भाय सभसँ वीडियोके शेयर जरूर करबनि आओर अहिना स्पेशल ओकेजनपर ब्लॉग आबैत रहत बाकी धन्यवाद एते प्यार दैके लेल आओर धन्यवाद ई वीडियोके देखैके लेल जय मिथिला जय मैथिली Yeah.